Azul fell-am a tameṭṭut lɛali. I wass-agi acu ara sen-d-tiniḍ i wagad i ɣ-iḥemmlen, d wagad i ɣ-ittabaɛen, acu ara sen-d-txedmeḍ akkagi? Seg-ini asmi i d-nniɣ azul fell-awen akk ay agad i ɣ-iḥemmlen, ay agad i ɣ-ittabaɛen, ay agad akk i d-nemmuger tefṛeḥem yis-neɣ nefṛeḥ yis-wen, ass-agi i wen-id-ssekneɣ amek attay tuggi, gikit, ara teččem s ṣṣeḥa d lehna, a wen-id-ssekneɣ amek issenduyen meddi, d wagi d ikijjn i wen-id-nniɣ.

Awen-id awiɣ eh, amek i ssenduyen, amek i ttekksen udi. Hata, wagi mi wagi idzemtedni ini isekra kun yessenduyen yettmetira armi yeɣra kra. D wagi idzemted iqarent temɣarin ini attan tuddin. Efka dudi d amellal Assendu, assendu

Yerna wwiɣ-as-d kan taɣect-in d ayefra. Ihi ayagi ad iɣi tabaɛen. Nekni d ifellaḥen, d wid eh, yesɛa tisita. D tameṭṭut yessenduyen i zik, mačči armi d tura. Taqruct-agi-ini, amek i ɣ-d-qqar temɣart ad terḥem Ṛebbi-ten akka ad taẓeqemt akka iḍarren-nkent. Axaṭer ma taɣ-d-id ur ken-ɛaniɣ, ad teṣbeḥ gar wbawen-nteɣ.

Tesdiḍ imi-k yaɣ-di, neɣ yittru, neɣ isburhuc zmed deg udaynin ad tɣiwdeḍ, neɣ yella wi d-issawazen, neɣ yella wi d-ittɛeggiḍ s acu yeḍran, ur tettaǧǧeḍ ara taqruct ad tɛelleq. Axaṭer ɣef acu diri, ad s-txedmeḍ timceḍt, ad s-tesserseḍ akka temceḍt-agi, d tamɣart-iw ad tt-irḥem Ṛebbi, ad tesserseḍ timceḍt-agi ar suf ar ta i teqruct, ad truḥeḍ ar cceɣl zik ad d-tuɣazeḍ, ur ilaq ara ad s-teǧǧeḍ akken tɛelleq akka gar igenni d tmurt. Atagi ur d-sekneɣ wagi, eh, timceṭ-agi, atagi ur d-nniɣ ɣef acu. Eh, tura, ketbeɣ u taɣid, ad nekkes tawaract-agi pudi, ad teḥḍer mi d-hana wetxir. Atnihi ur d-adi iɣiyen da yefra, wid iɣir ḥemedin. Hatah, tura t-id-smiɣ zzat-wen,

Yagi d iɣi tabaɛen. Atan k yenda yiɣi sarreɣ deg ifassen-iw s tidikt. Atin sefɣeɣ deg ifassen-iw bac awen i d-kkseɣ tawarect-agi i ɣ-d-yefka Sidi Rebbi ad tt-ncerrek yid-wen. Ma twalam d akk iɣeczawen d izegzawen d tidikt. Axaṭer uqbel ad s-sendeɣ armi ssardeɣ s tidikt, ǧǧiɣ-as iɣeczawen bac akken i as-id-ittak deg u.

ad ten-melleḥ ma d win ur yesɛin ara ttḥerka seg wass-nni ur yesɛi ara tameɣra ad t-yejjij wigga ad ixedmen timeɣriwin udiyagi amelḥan d wagi kan i ddahanen zik ddahan yis acebbaḍ seksu tẓurin d awin agun bdu seksu tẓurin kan d akked wudi ha-tt-a twarect Allah ibarik ha-tt-a tḥadrut imi tenda ḥadrut i kulec-nneɣ i ttxir-nneɣ ihi nettwudda-wen-tt-in akken ma tellam akken kra n wid ara tt-iwadin kra n wid i d-nmugger kra n widak nekkni nexdem awen-id kan ini d-nɛac zik ur awen-id nzeggir ur awen-nessenqes ha-t-ah win ibɣan ad iruḥ ad yawi iɣi aruḥut-id anamek yusa aruḥ-d ad tawiḍ iɣi ad jiran-nneɣ ruḥut-d ad tawim iɣi ha-t-ah